Praise the Lord. Patrɔ, mo nyinaa mo ho te sɛn wɔ Kristo Yesu mu? Megye di sɛ Kristo nti obi biara ho yɛ. Yɛda Awurade ase ɛnɛ da yi sɛ ɔnam ne tumi ahoɔden so abue adom pono kɛseɛ ama yɛn. Yɛka sɛ anuonyam nka ne din. Mpatrɔ saa mmerɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ mmerɛ a yɛde dwumadi no hyɛ Awurade yɛn Nyankopɔn nsa Wɔ Nyame Agya, Ɔba ne Honhom Kronkron din mu, yɛbɔ mpaeɛ. Meda wo ase, Awurade, ade nyinaa so Tumfoɔ, wo a woadi nkonim ama yɛn ɛnɛ anwummerɛ, ɛnɛ da, Awurade, yɛn mpaebɔ ne sɛ, bɛfa ɛnɛ dwumadie nyinaa nnommum, ma yɛnte wo nka, ma yɛnte wo tumi nka, ma yɛnte w'ahoɔden nka. Awurade, ma w'asɛm no ntena, ɔkra biara a ɔbɛte, ma w'asɛm no ntena ne mu, ma ne mmɔ abrabɔ foforɔ, ɛsiane sɛ, Awurade, ɛnkyɛ na waba. Na Awurade, wɔnnante wɔ w'asɛm mu, na wɔmfa wɔn nipadua mmɔ abrabɔ kronkron mma wo Kristo Yesu. Na sɛ woyi w'anuonyam adi a, yɛne wo nyinaa abom, yɛne wɔn abom akɔdi dɛ wɔ sorosoro. Yɛhyɛ wo animuonyam, wo a woadi nkonim ama yɛn. Awurade, mebɔ mpae gyaa me ankasa mu nu w'adehye mogya no. Fa wo tumi ahoɔden bɔ me ho ban. Me mpaebɔ ne sɛ, Awurade, fa me tɛkyerɛma. Nyan me Honhom Kronkron, W'ankasa bɛyɛ adwuma wɔ me mu, na Awurade gye akra biara a ɛyɛ wo dea, wɔ Yesu Kristo din no mu na mebɔ mpaeɛ. Amen. Amen. Praise the Lord. Mepatrɔ mo nyinaa mo ho te sɛn wɔ Yesu Kristo mu. Megye di sɛ Kristo nti obi biara ho yɛ wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo mu. Mepakyɛw, ɛnnɛ da yi Awurade ama adom pono kɛseɛ bi abue ama yɛn, yɛka sɛ anuonyam nka ne din. Saa mmerɛ yi yɛbɛsua Awurade Nyankopɔn asɛm. Asɛm no atifi ne sɛ, yɛyɛ Onyankopɔn asɔredan. Yɛyɛ Onyankopɔn asɔredan. Hallelujah. Mpakyɛw yɛbɛbie ɛtwerɛ no na yɛakan Romans chapter 12 verse 1 to 2. Romans chapter twelve verse one to two mpatsɔ mekenkan. Ntsi enuanom, migyina Onyankopɔn mbɔborɔhunu so mitu mo fo sɛ, momfa mo nipadua nsi hɔ sɛ afɔdeɛ a ɛte aseɛ, a ɛyɛ krɔnkrɔn, a ɛsɔ Onyankopɔn ani, a ɛne mo nyamesom a mo nyamesom a adwene wɔ mu no, na monnyɛ mo ho sɛ wiase yi, na mmom momfa adwene mu foforoyɛ nsakyera mo ho na moasɔ deɛ ɛyɛ pɛ, ɛyɛ Onyankopɔn pɛ, na ɛyɛ, ɛ, ɛsɔ ani, na ɛyɛ no ahwɛ. Hallelujah! Mpakyɛw, baabi a yɛkaa yɛn. toa ne sɛ, ɔse, Enti anuanom, ɔse, ɔse ɔgyina Onyankopɔn mmɔborɔhunu so tu yɛn fo sɛ, yɛmfa yɛn nipadua yi nsi hɔ sɛ afɔdeɛ a ɛte aseɛ. Hallelujah! Awurade sɛ yɛmfa yɛn nipadua nsi hɔ sɛ afɔreɛ a ɛte ase. Ebi ɔbɛbisa sɛ, na ɛno nso ne deɛn? Bible sɛ, yɛyɛ Onyankopɔn asɔredan, sɛ yɛkan

Ɔse yɛnim sɛ Onyankopɔn, yɛyɛ Onyankopɔn asɔrdan, na Onyankopɔn honhom te yɛn mu. Na ɔse sɛ obi sɛe Onyankopɔn asɔrdan a, sɛe na Onyankopɔn bɛsɛe no, esiane, na efisɛ Onyankopɔn asɔrdan no, ɛno ne, ɛho te, na ɛno ne me ne wo. Hallelujah! Ɛno nti na Romans chapter 12 verse 1 to 2 no ka sɛ, Ogyina Onyankopɔn mmɔborɔhunu so atu yɛn fo sɛ yɛmfa yɛn nipadua yi nsi hɔ sɛ afɔdeɛ a ɛte ase mma ɔteasefo Nyankopɔn. Hallelujah! Sɛ yɛyɛ Onyankopɔn asɔredan deɛ a, na ɛsɛ sɛ yɛte yɛn ho firi nneɛma bi a ɛnte ho, nneɛma bi a ɛmfra a ɛyɛ nyame akyiwadeɛ a ɛsɛ sɛ yɛyi yɛn ho firi ho. Esiane sɛ yɛyɛ Onyankopɔn asɔrdan, ɔse ne honhom te yɛn mu. Esiane sɛ mmerɛ a ɔbɔɔ yɛn no, Bible sɛ ɔhomee ne nkwa homee guu yɛn mu. Enti saa nhome no a ɛwɔ yɛn mu no, yɛnhunu sɛ ɛnyɛ yɛn dea, na mmom ɛyɛ Awurade dea. Ɛno nti no, esiane sɛ ne honhom no te yɛn mu nti no, ɔtu yɛn fo sɛ yɛmfa yɛn nipadua yi nsi hɔ sɛ afɔdeɛ a ɛte ase ma Awurade. Hallelujah! So me nua dɔfo, so wode wo nipadua yi asi hɔ sɛ afɔre a ɛte ase ama Awurade, yɛn Nyankopɔn anaa? Anaasɛ worebɔ bra bi a w'ankasa wopɛ? Hunu sɛ wonde wo ho. Hunu sɛ ɛnyɛ wo pɛ na wode te ase. Ɛyɛ Awurade pɛ nti na wote ase, na ɛyɛ Awurade pɛ nti na wowɔ hɔ. Ɛno nti, su biara anaa abrabɔ biara a wowɔ mu no, Hunu sɛ ɛnyɛ wo pɛ nti na wowɔ hɔ. Hunu sɛ abrabɔ no a wobɔ no, Awurade Nyankopɔn n'adom na ɛkura wo mu na wote ase abɛdu saa mmɛ yi. Hallelujah! Mepatrɔ sɛ yɛkan eh, First Peter chapter 3 verse 3 no a, patrɔ mekenkan. Ɔse momma mo ahyehyɛdeɛ nyɛ honam ani adeɛ, mɛsa wɔ ne sikahyɛ anaa ataadehyɛ mu. Ɔse, Mma yɛmma y'ahyehyɛdeɛ nnyɛ honam ani adeɛ, mmɛsawɔ, sikahyɛ ne ataadehyɛ mu. Anuanom, Bible sɛ yɛmfa yɛn nipadua nsi hɔ sɛ afɔdeɛ a ɛte ase mma Awurade, yɛn Nyankopɔn. Ɛna wasan aka sɛ yɛmma, mma yɛmma yɛ, yɛ, yɛ, y'ahyehyɛdeɛ no, yɛmma y'ahyehyɛdeɛ no nnyɛ honam ani adeɛ. Esiane sɛ nnipa no bebree de wɔn ho ato wɔn ho nneɛma anaasɛ wɔn agyapadeɛ a wɔwɔ so, ɛno nti no, wɔ, wɔdɔ nneɛma a wɔwɔ no, wɔde wɔn werɛ nyinaa hyɛ mu. Obi tumi kɔ, obi tumi te sika kɔtɔ wig a ne boɔ yɛ den na ɔde ahyɛ ne ti. Ɛnso na ebia ntoso dudu koraa mpo no, ɔnyi koraa mpo ntoso dudu no a ɔde bɛnya agyapadeɛ wɔ soro no, ɛno deɛ ɔnyi. ma ɔbɛte saa sika no na ɔde akɔtɔ saa nwini a ɛde no bɛkɔ ɔsɛeɛ mu no na ɔde agu ne ti so. Onyankopɔn se yɛyɛ n'asɔredan de a, ɛnneɛ na ɛsɛ sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a ɛnyɛ sɛ yɛde keka yɛn nipadua. Ɔse asɔredan no, ɛho te, na ɛno ne me ne wo mmienu. Sɛ asɔredan no ho te na ɛne no me ne wo mmienu deɛ a, ɛnneɛ na me nua, ɛsɛ sɛ yɛde yɛn nipadua yi si hɔ sɛ afɔdeɛ a ɛte ase ampa. Haleluya! Ɛsɛ sɛ yɛyi yɛn ho firi wiase nneɛma a ɛnkyɛ na atwam akɔ no Bible sɛ yɛn mma yɛnnɔ wiase anaa nneɛma a ɛwɔ wiase. Sɛ yɛdɔ wiase a, ɔse sɛ obi dɔ wiase a, na Onyankopɔn dɔ no nni ne mu. Na wiase nneɛma nyinaa, honam akɔnnɔ, aniwa akɔnnɔ, ne asetra mu ahoahoa no, ɔse ɛmfiri Agya no, na mmom ɛfiri wiase. Na wiase ne n'akɔnnɔdeɛ nyinaa bɛtwam akɔ, na deɛ ɔyɛ deɛ Onyankopɔn pɛ no, ɛbɛtena hɔ daa. Hallelujah! So me nua dɔfo, ɛnnɛ da yi, mibisa sɛ, so wo nipadua no wode asi hɔ sɛ afɔde a ɛte ase anaa? Anaasɛ wode wo nipadua no rebɔ abrabɔ bi a w'ankasa wopɛ? Wode wo nipadua no reyɛ nneɛma bi a woa wopɛ anaa? Esiane sɛ wofeel sɛ wode wo ho. Bible no sɛ ɔse na yɛn de yɛn ho. Ɛno nti no sɛ yɛn ne yɛn ho deɛ ɛnneɛ me nua dɔfo, Ɛsɛ sɛ wuyi nneɛma bi a ɛmfra biara firi wo ho. Nneɛma bi a ɛmfra a ɛde wo bɛkɔ ɔsɛeɛ mu no, ɛsɛ sɛ wotu saa nneɛma no nyinaa gu. Wobɛbisa me sɛ nneɛma no bi ne deɛn? Nneɛma no bi ne wivɔn a yɛhyɛ, rasta a yɛbɔ, yɛde nwi toa so bɔ, ka ɛyi kanra a yɛde nwi a nwi ahyɛ mu a yɛbɔ. ɛne yɛfrɛ no sɛ pɛɛme a yɛtwe yɛti pɛɛme a yɛtwe me deɛ daa mebisa sɛ sɛ wo wo bi a wo nipa no wobɛtena ase so adwene ho a hunu sɛ woakɔtɔ cream ɛna wode akɔ shop ɛna woatena ase na wɔde atwe enwi no because ɛyɛ sɛ aseɛ fu ɛna wɔatwe na aseɛ no ayɛ bɛtɛɛ kama ma wo ho bosome na hwɛ sɛ Bɛtɛɛ no a wotweeɛ no, ɛno ara na ɛbɛsan aba anaa? Woatwe deɛ, nanso so no, nyɛ nyɛ ɛno na Nyankopɔn de bɔɔ wo nti no, wobɛhu sɛ old one no a anaasɛ natural one no a Onyankopɔn de maa wo no, ɛno na ɛbɛsan aba bio. Nti no, ɛsɛ wotena ase na wo wodwen wodwen ho sɛ, ei, ɛnneɛ adeɛ yi, ɛne me rekasa o. Ɛsiane sɛ sɛdeɛ wote wo wobɛyɛ no biara no, ɛbɛsan afu bio. Enti na kyerɛ sɛ, deɛ Nyankopɔn de ama yɛn no, ɛno na ɛsɛ yɛma yɛn ani ko ho, na yɛma ɛno mu sɔ yɛn ani. Hallelujah! Mma yɛmmfa nneɛma bi a ɛmfra nnkeka Onyankopɔn asɔredan ho. Sɛ onipa asɔredan anaasɛ asɔredan a onipa de ne nsa asi, Sɛ wonnkɔgyina asɔrdan ho na wonndwo nsɔ anaa sɛ wonngu nsuo, anaa sɛ wonnkɔyɛ nntoto nneɛma basabasa bi nntoto asɔrdan no ho deɛ a, ɛnneɛ me nua, hu sɛ wo ankasa a wo nipadua yɛ asɔrdan no, sɛ woyɛ no sɛdeɛ wopɛ a, akonta bɛn na ɛwɔ hɔ a wobɛbu, anaasɛ akonta bɛn na wobɛbu akyerɛ Awurade? Me nua dɔfo, ɛnnɛ da yi Awurade ne wo rekasa sɛ adeɛ biara a woreyɛ anaasɛ ade biara a wode akeka wo ho aka deɛ Onyankopɔn ayɛ no, ɛte sɛ deɛ woresom bosom. Ɛno nti bɔ mmɔden sɛ wobɛyi saa nneɛma no afiri wo ho. Nnipa bebree na yɛakɔtɔ ɛɛ yɛfrɛ no sɛn ɛɛ adeɛ a wɔde keka ɛɛ yɛfrɛ no sɛn le ɛɛ enwi a yɛde toatoa yɛn ani so ne ɛde ayɛ sisi akora deɛ anintɔn nwunu so koraa, ɛsɛ sɛ ɔma yɛ bi a wode tare hɔ a, na kyerɛ sɛ w'anintɔn no, sɛdeɛ Nyankopɔn ayɛ ama wo a, ɛwɔ hɔ no, ɛno deɛ wompɛ. Ɛno no, ɛnyɛ. Nyankopɔn, wanyɛ ne sɛdeɛ wopɛ, ha nti woa woyɛ no sɛdeɛ wopɛ nti no, wokɔtɔ anintɔn nwunu na wode atare hɔ, na wode yɛfrɛ nsɛn, enwi atoatoa w'ani no so. Na ebinom abɔne a wɔaso mu, ebinom abɔne a wɔhwene mu, ebinom de lipstick ahoroɔ de keka wɔn ano, ebinom koraa wɔn tɛkyerɛma so na wɔn wɔde asomadeɛ ahyɛ. Me nua, wei nyinaa yɛ Nyame akyiwadeɛ a ɛnkyɛ na ne mmerayɛ no aba. So sɛ ɔba na sɛ saa nneɛma no wɔ wo ho a, so sɛn na wobɛgyina n'anim afa? Me nua dɔfo, sakra w'adwene na yi saa nneɛma no nyinaa firi wo ho. Asɛm no a ɛreba no, nyɛ m'asɛm na mmom ɛyɛ Kristo Yesu asɛm na ɔde rema wo, sɛ wobɛyi wo ho afiri saa nneɛma no mu na woabɔ abrabɔ tenenee, na woabɔ abrɔbrɔ kronkron, na wode wo nipadua yi asi hɔ sɛ afɔdeɛ a ɛte ase ama ɔteasefo Nyankopɔn. Hallelujah! Bible sɛ, Ma yɛnnɔ wiase. Ɔse ma yɛmma y'ahyehyɛdeɛ nyɛ honam ani adeɛ. Ɔse ma momma mo ahyehyɛdeɛ ɛwɔ First Peter chapter 3 verse 3 no, momma mo ahyehyɛdeɛ nyɛ honam ani deɛ, mɛsawɔ, ne sikahyɛ anaa atadehyɛ mu. Wahu? Ɔse mma yɛn mma no nyɛ honam ani adeɛ. Ɔkɔ hyehyɛ wo ti abɔ kanro de obi nwi atoa so. Wo natural hair no anka wobɛtumi de ayɛ ayɛ waa wabɔ no kama. Mekae sɛ yɛ yɛ nananom time anaasɛ yɛ maame mo yɛ yɛ nananom no aho wɔn de ahoma na wɔn de abɔ wɔn ti no fɛfɛɛfɛ. Nso ɛnɛ Nnipa sɛ yɛmpɛ nea Onyankopɔn de ama yɛn no, na mmom deɛ yɛn ankasa yɛpɛ no, ɛno na yɛpɛ sɛ yɛyɛ. Ɛno nti, yɛde enwi a ɛnyɛ mfiri Nyankopɔn no, ɛno na yɛde atoatoa yɛn nwi so, ɛna yɛrebɔ berɛ bi a yɛn ankasa yɛpɛ. Obi wɔ hɔ nso a, ɔte adwaman mu, kyerɛ sɛ, ɔ, ɔnyɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛsakra, enti berɛ biara a ɔpɛ na ɔrebɔ. Obi wɔ hɔ nso a, asɛm a ɔbɛka afi n'anom no, ɛɛ, kyerɛ sɛ, wo, wo, wo, wogye sɛ wodane w'ani san hwɛ nipa no. Bible sɛ, Yɛmma yɛn kasa mu mmrɛ nyam daa a nkyene wɔ mu. Anuanom, yɛrenkyɛ, ɛrenkyɛ na yɛn Awurade Yesu Kristo aba. Ɛno nti, ade biara a yɛreyɛ no, ɛsɛ sɛ yɛhunu sɛ akontabuo wɔ hɔ. Ɛno nti, ɛsɛ sɛ yɛyi yɛn ho firi nneɛma bi a ɛnte ho. Da biara meka sɛ Onyankopɔn bɔɔ yɛn no, especially yɛn mmaa no, baabi biara a Onyankopɔn pɛ sɛ ɛkwan ba no, ɛkwan baa hɔ. So asom ɛkwan, Nyame pɛ sɛ yɛasom ntokuro ba hɔ a, anka megye di sɛ yɛn Nyankopɔn no, ɛnyɛ ne den sɛ ɔbɛma ntokuro aba hɔ na yɛahu sɛ yɛde biribi bɛhyɛ mu. Nanso, nnipa, yɛnim sɛ nea yɛyɛ no, nea Nyankopɔn ayɛ ama yɛn no, ɛnyɛ. Ɛno nti, seesei no, yɛn a yɛayɛ de bi akeka ho ama seesei no, wowo na wowɔ ɔba a, ɛyɛ wo sɛ, Ah, ɛyɛ ɔba na mawo no, ɛsɛ sɛ mebɔ n'asom na yɛhu sɛ obi koraa mpo deɛ ɔse na yɛhu separate a ɛwɔ mu. So ɔbaa nam hɔ na ɔnhyɛ asomadeɛ a ne barima nso nam hɔ a, so yɛnhu nif ɛɛ difference wɔ mu anaa? Anuanom, Mmerɛ yi a yɛwɔ mu yi yɛ mmerɛ bɔne, na ɛnam sɛ ɛyɛ mmerɛ bɔne nti no, ɔbɔnefoɔ no nam nnɛɛdɛɛ kwan so ne kwan ahoroɔ bebree so pɛ sɛ ɔtwe nnipa ma ne ho, ɔpɛ sɛ ɔtwe akra ma ne ho. Me nua dɔfo, ma w'ani mbra wo ho so, na ade biara a woyɛ a ɛnnam Nyame kwan so, ade biara a woyɛ a wopɛ akyerɛ Nyankopɔn sɛ deɛ ɔyɛɛ ɔyɛ maa wo no, anaasɛ deɛ wayɛ wo no, ɛnyɛ no. Ma w'ani mmra wo ho so, na tu ne nyinaa gu wɔ Yesu Kristo din mu, amen. Ɔse, Ma yɛmma, yɛnim sɛ yɛyɛ Onyankopɔn asɔrdan, na Onyankopɔn Honhom te yɛ mu. Ɔse, Deɛ ɔbɛsɛe Onyankopɔn asɔrdan no, Onyankopɔn bɛsɛe no. Ɛno nti, momma yɛmfa yɛn nipadua nsi hɔ sɛ afɔdeɛ a ɛte ase mma Awurade, na sɛ daakye bi no ɔyi n'anuonyam adi a, Yasɛ afata n'ahennie no hallelujah Ɔse ma yɛ mma y'ahyehyɛ deɛ ɛnyɛ sika hyɛ sɛ asomade hyɛ obi tumi kali sika no wakɔtɔ asomade a ne boɔ dene na wakɔ akɔtɔ saa nneɛma no nyinaa no ɛwɔ ho a me nua dɔfo ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛtumi akɔ ɔsoro aheman mu hɔ ɛsiane sɛ yɛ Nyankopɔn no ɔyɛ kronkron yɛ Nyankopɔn no ɔ ɔkyi fi ɛne nkekaeɛ biara Ɛno nti sɛ ɔse yɛmfa yɛn nipadua yi nsi hɔ sɛ afɔdeɛ a ɛte aseɛ ma ne deɛ a, ɛnneɛ na me nua dɔfo, ɛyɛ sɛ nneɛma bi a na woyɛ no, nneɛma bi a na wo kɔn dɔ no, woyi wo ho firi mu na ama woatumi anya nkwa ama wo kra. Hallelujah! Sɛ yɛkan Deuteronomy chapter 22 verse 5 no a, Bible ka sɛ, Ɔbarima nhyɛ ɔbaa adeɛ, na ɔbaa nso nhyɛ ɔbarima adeɛ. Ɛnnɛ, deɛn na yɛhunui? Ɛnnɛ, ɔbaa tumi de trousers si ne mu a, kyerɛ sɛ, wo, wohwɛ koraa no a, wo, wo a woyɛ, wo, wo, wo ankasa a woyɛ ɔbaa no, wohu w'adamfo baa no a, ebi wɔ hɔ koraa, wo, kyerɛ sɛ, wontumi nhwɛ. Because sɛ wohwɛ dressing a wɛ, wɛ, onipa no gyina so, ɛfiri ne tiri so kɔsi ne nan ase, mmɔwerɛ a yɛatoatoa so a, kyerɛ sɛ, ɛyi, yɛfrɛ no sɛ, ɛ, menhu sɛ ɛdeɛ, aboa bɛn koraa bɔwerɛ te sɛ tenten grangran no ne ɛ mpaboa a ɔgyina so, ne trousers yi a ɔde amia ne ho pampee amia ne to, ne ne tiri nwi a ɛgu ne tiri so, ne n'anim a wɔakeka no dubre a, me nua dɔfo, Awurade da bi reba, na saa nneɛma no, Awur Awurade sɛ, o ɛyɛ n'akyiwadeɛ, ɛsiane sɛ n'asɔrdan no, ɛho te. Ɛno nti, saa nneɛma no nyinaa, ɛsɛ sɛ wohu sɛ ɛmfiri Awurade. Enti na ɛnnɛ da Awurade nam ne tumi ahoɔden so pɛ sɛ me ne wo mmienu yɛte sɛ, anaasɛ wote sɛ. Ɛsɛ sɛ woyi wo ho firi saa nneɛma no mu. Ɛsɛ sɛ wodwane firi saa nneɛma no, ɛsɛ sɛ saa nneɛma no de wo bɛkɔ ɔsɛeɛ mu. Ɛno nti, adeɛ biara a wode hyehyɛ wo ho a worepa akyerɛ sɛ deɛ Nyankopɔn bɔɔ wo no, ɛnyɛ no. Me nua dɔfo, bɔ mmɔden na ɛnnɛ da yi sakra w'adwene, na saa nneɛma ko no, bɔ mmɔden ara sesa ne nyinaa na hye no. na nya nkwagyeɛ ma wo koraa, ɛsiane sɛ saa nneɛma no ɛbɛtwe wo akɔ ɔsɛeɛ mu. Awurade ahu yɛn mmɔbɔ. Mpakyɛ yɛ sɛ yɛkan ɛɛ eh, First Timothy, First Timothy chapter ɛɛ eh, First Timothy chapter two verse nine eight to nine no mpakyɛ mɛkenkan First Timothy chapter two verse eight to nine. Ɔse, Enti mepɛ sɛ mmarima bɔ mpaeɛ ma mmea nyinaa ma nsa a ɛho teɛ so a abufuo anaa akyingyeɛ mma mu. 9 no ɔse, Saa ara nso na mmaa nhyɛ ataadeɛ a ɛsɛ, mfa ani a ɛwu adeɛ nhyehyɛ ne adwenemuteɛ nkeka wɔn ho. Ɛnyɛ mɛsawɔ anaa sikahyɛ anaa ahwene pa anaa atadeɛ a ɛwɔ boɔ mu pɛ no mede ka ase, na mmom nnwuma pa a ɛsɛ mmaa a wɔyi nyamesom nyamesom kyerɛ kyerɛ mu hallelujah ɔse eight no ɔse enti mepɛ sɛ mmarima bɔ mpaeɛ mmea nyinaa na ɔmo ma nsa a ɛho teɛ so ɛnyɛ abufuo anaa akyingyeɛ mu ɛno nti no anuanom Bible sɛ mmarima nso no ɔse ɔpɛ sɛ ɔpɛ sɛ mo bɔ mpaeɛ ɔ mo bɔ mpaeɛ a mo ma mo bo nfu mo mo mo kyɛ sɛ mo ɛɛ kyingyegyeɛ ne nea ɛkeka no nyinaa mo yi mo ho mfiri mu ɔbarima bi wɔ hɔ ne ne yere ɛkasa koraa na ɔbaa no pɛ baabi de ne ti ahyɛ nso ɔbaa no akɔfa no bible sɛ mo mmienu mo nware na monyɛ honam baako. Enti hunu sɛ moaware no, moyɛ honam baako. Ɛno nti na ɛsɛ sɛ wotumi dɔ wo yere no sɛ wo ankasa wo nipadua. Sɛ wo ara wuntumi, sɛ obi teatea wo na sɛ wanyɛ wo dɛ a, ɛnneɛ na ɛsɛ sɛ wuhu sɛ ɔbaa no a ɔka wo ho no, ɔyɛ wo nipadua akwaa mu bi. Enti ɛsɛ sɛ wode abuo ne nidie ma no. Na ɔbaa nso so, Bible sɛ, Wobrɛ wo ho ase ma wo kunu. Ɛnyɛ sɛ wo kunu ka baako Na wo nso woaka mmienu. Dabi. Ɛnyɛ sɛ womoma wo ho so esiane sɛ ebia wo adwuma, wo, ebia wo, wo, w'asetra mu yɛ sen ebia wo kunu no. Dabi. Ɛsɛ sɛ wobrɛ wo ho ase ma wo kunu sɛdeɛ Nyame asɛm aka, na bɛrima nso so, wodɔ wo yere, na wode buo ne nidie biara ma no, sɛdeɛ ɔbaa no, wo nso, ɔbaa no nso saa ara, wo nso so wodɔ wo kunu, na wode o anaasɛ ɔbrɛ wo ho ase ma wo kunu na ebuo ne ne deɛ bia wode ma wo wo kunu bakyɛ wo kan eh, nine nine no first Timothy chapter two verse nine na ɔsi saa ara nso na mmaa nhyɛ ataadeɛ a ɛsɛ ɛmfa ani a ewu adeɛ ne adwenemuteɛ nkeka wɔn ho ɛnyɛ mɛsawɔ anaa sika anaa hwene pa anaa ataadeɛ a ɛwɔ boɔ mu, na mmom nnwuma pa a ɛsɛ mmaa a wɔyi wɔyi nyamesom kyerɛ mu. Hallelujah! Ɛno nti mmaa, Bible sɛ, yɛn nso no, yɛmma, yɛmma, yɛnhyehyɛ yɛn ho, yɛmfa, yɛ, yɛmma yɛahyehyɛdeɛ no ɛnyɛ deɛ ɛsɛ. Ɔse na yɛmfa ani ewu adeɛ nkeka yɛn ho, ɛne adwenemuteɛ. Ɛnyɛ sɛ wofiri sɛ woyɛ ɔbaa nti, sɛdeɛ medii kan kaeɛ no, na wakɔhyɛ wivɔn yi. Kyerɛ sɛ saa wivɔn no koraa da bi wayɛ me nwanwa. Ababaawa bi a ɔwɔ yɛn borɔ no so ha sei, ɛnɛ mehu no a me sɛ ɔno ni anaasɛ ɛnyɛ ɔno because ebi wɔ bɛhu no no na ɛfrɛ sɛ wahyɛ wivɔn no tiatia. Enti na ebi wɔ hɔ a me minhu sɛ ɔno. Ebedu mmere bi no wahyɛ tenteenten. Ebi wɔ ebi wɔ nso so ayɛ sɛ wabɔ kanro kyerɛ sɛ wa wadane yɛ frɛ nso bɛyɛ sɛ abosom aketerɛ na ɔdanedane ne ho saa. Me nua dɔfo, ɛde wo kɔ ɔsɛeɛ mu. Ɛno nti twe wo ho firi ho na woanya nkwagyeɛ ama wo kra. Bible sɛ yɛmfa ani ewu adeɛ nhyehyɛ yɛn ho Ɛsɛ sɛ wode ani wu adeɛ, wohyɛ ataadeɛ a, hunu sɛ ataadeɛ yi a mahyɛ yi so, ɛyɛ ɛyɛ sɛ mede pue abɔnten anaa? Ma Nyame ankasa ɛ ɛ wo, na meka sɛ Nyame Honhom no te yɛn mu, enti sɛ woyɛ adeɛ a ɛnyɛ a, wo ara Nyame Honhom Kronkron no ɔyi wo ntɛn. Enti ma Nyame Honhom Kronkron no nni w'anim nka sɛ, Awurade, adeɛ a mehyɛ yi, ɛso ɛyɛ anaa? Ɛnyɛ a, wobɛnya atenka no wɔ mu sɛ adeɛ no a woahyɛ no ɛnyɛ na woayi afiri wo ho. Ɛnkɔhyɛ mini skirt tiatiatia anaa trousers a ɛyɛ Nyame akyiwadeɛ no na mfa nkyekyere wo ho na wodeɛ nam abɔnten so na barima bi a ɔno na onnim hwee no, ɔde n'ani akɔhwɛ ara na ɛde no akɔto ɔsɛeɛ mu. Me nua adɔfo, Bible sɛ yɛmfa yɛn nipadua nsi hɔ sɛ afɔdeɛ a ɛte ase mma ɔno Nyankopɔn. Hallelujah! Ɛno nti sɛ ɛnnɛ dɛn, me nua, sɛ wobɛ, wobɛbubu w'akoma, na sɛ woapa wo ho akyi afi saa nneɛma no nyinaa mu, na woafa Awurade Yesu Kristo sɛ wo Awurade ne wo kra Agyenkwa, na woabɔ bra kronkron, abrabɔ kronkron, abrabɔ tenenee, na woanante wɔ kronkronyɛ abrabɔ mu, na wode ani awu adeɛ a kyerɛ sɛ wo a wohyɛ adeɛ na ho sɛ o adeɛ deɛ nanso biara nni ho abɔ wo bra a, Onyankopɔn nso, ne honhom no a ɛte wo mu no, ɔbɛkɔ so ara adom wo, na ama w'akwan nyinaa ayɛ dwoodwoo, na daakye sɛ ɔyi n'anuonyam adi a, ɔne wo akɔdi dɛ wɔ sorosoro hɔ. Hallelujah! Sɛ yɛkan First, First Corinthians chapter 7, sorry, Second Corinthians chapter 7 verse 1 a, Second Corinthians chapter 7 verse 1, Mpakyɛw mekenkan Second Corinthians chapter seven verse one. Mpakyɛw ɔse, na afei ɔse, afei sɛ yɛwɔ saa bɔhyɛ yi nti, adɔfo, momma yɛnhohoro yɛn ho mfiri honam ne honhom mu fi nyinaa ho, Na yɛwie yɛn ahoteɛ Onyankopɔn suro mu. Hallelujah! Ɔse ɛsiane sɛ yɛwɔ saa bɔhyɛ yi nti, afei sɛ yɛwɔ saa bɔhyɛ yi nti, ɛsiane sɛ Onyankopɔn abɛhyɛ yɛn bɔ sɛ Ɔresiesie tenabea fɛfɛɛfɛ bi wɔ soro hɔ ama yɛn nti no, saa bɔhyɛ no a Nyankopɔn de ahyɛ yɛn no nti no, Ɔse yɛnhohoro yɛn ho mfiri honam ne honhom mu fi nyinaa ho, na yɛawie yɛn ahoteɛ wɔ Onyankopɔn suro mu. Ɛno nti sɛ a, Nyame asɛm a ɛbɛn, sɛ womfa no sɛ asɛm biara kwaakwa, na mmom ɛ, saa dɔ yi ara mu, wobɛpa wo ho akyi, na abrabɔ bi a wobɔ Su biara a wowɔ mu, adwamammɔ bi a wohyɛ mu a kyerɛ sɛ wode wo ho a wonnde na ɛyɛ wo sɛ o sɛ me megyae ababaawa yi anaa sɛ megyae aberanteɛ yi a mennya sika nkɔ nkɔdi a wo a wonim sɛ nipa no ɔnyɛ wo ho adeɛ na wo ne no hyehyɛ hɔ no sɛ wogyae saa wotu wo wopa wo ho akyi na wofiri saa nneɛma no ho a me nua dɔfo na wode wo ho si hɔ sɛ wobɛbɔ abrabɔ kronkron Ɛne abrabɔ trenee a anka wobɛnya nkwagyeɛ ama wo kra, Hallelujah! Me nua adɔfo, ɛrenkyɛ na Yesu Kristo aba. Ɛrenkyɛ na Yesu Kristo aba, biribiara kyerɛ sɛ Awurade baeɛ no abɛn. So ahoboa bɛn na woasiesie? So wobɛma wiase nneɛma yi a ɛyɛ saa revɔn ne nneɛma a ɛmfra yi nyinaa adi w'anim anaa? Me nua dɔfo, hunu sɛ nipadua yi a yɛde yɛde nenam hɔ yi, ɛyɛ yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ ɛyi ɛ bɔtɔ bɔtɔ bi a ɛkɔva yɛn ho na spirit no a ɛwɔ yɛn mu a ɛyɛ honhom no a Onyankopɔn de ama yɛn no ɛno ɛna ɛde yɛn kɔ daa nkwa mu ɛno nti na ɛsɛ wohunu sɛ Ɛmfa ho sɛ nea wobɛhyehyɛ nipadua yi afa efi wo tiri so kosi wo nan ase no, hunu sɛ daakye bi no, nipadua yi bɛka asase yi so wɔ fam, na ɔkra no a ɛwɔ wo mu no, ɛno na ɛkɔgyina Onyankopɔn anim. Enti no Bible sɛ, sɛ wo sɛ wode eh, deɛ wode wo nipadua eh, yɛ wɔ asase so no, wobɛbu ho atɛn deɛ a, ɛnneɛ na me nua. Ɛnɛ dɛn megyina Yesu Kristo din me tu fo sɛ, Sakra w'adwene fi nea ɛnte nyinaa ho. Yi wo ho firi efi nneɛma nyinaa ho. Ɛsa, ɛyi, saa jewels ne nneɛma nneɛma no nyinaa, ɛyɛ abosomsom wɔ Onyankopɔn ani so. Twe wo ho firi saa adeɛ no ho. Obi wɔ hɔ ɔse, oh, mayiyi m'asom adeɛ, oh, mayiyi me, me, me trousers, ɛnso na ne wedding ring na ɛhyɛ no. Bible mu ɛhefa na yɛde Nyame asɛm kyerɛ sɛ ɔhyira Adam ne Eve no? Ɔde ring hyɛɛ wɔn. Ɔde n'asɛm na ɛmaa wɔn. Ɛno nti no, me nua adɔfo, ma Onyame asɛm nyɛ kɛseɛ wɔ w'abrabɔ mu, na nantew Onyankopɔn asɛm mu, na pa wo ho akyi firi nneɛma a ɛnte mu, na sɛ woyɛ saa a na wobɛnya nkwagyeɛ ama wo kra. Hallelujah! Mepakyɛw mepɛ sɛ meka mema yɛka biribi wɔ eh, Second Corinthians hɔ na chapter eh, seven Second Corinthians chapter five verse ten Second Corinthians chapter five verse ten pakyɛw mekenkan ɔsi na etwa sɛ yɛn nyinaa kɔ kɔpie Kristo atemmuo adwa no anim na obiara anya deɛ ɔnam ne nipadua so yɔeɛ no, papa oo, bɔne oo, papa oo, bɔne oo, yɛn nyinaa bɛ, sorry, me, ɔse, papa oo, bɔne oo, sɛdeɛ ɔyɔeɛ no, aha, enti na ɛsɛ yɛhu sɛ, mmere bi ba a, Yɛn nyinaa yɛbɛkɔ akɔpue wɔ Onyankopɔn atɛmmuo agua no anim. Na deɛ wode wo nipadua yɛeɛ, sɛ wode wo nipadua bɔ abrabɔ kronkron a, me nua dɔfo, wobɛnya nkwagyeɛ ama wo kra. Na sɛ woamfa wo nipadua no ammɔ, amfa, yɛfrɛ no sɛ ansi hɔ sɛ afɔre a ɛte ase, na wobɔ ɔbra bi a wopɛ, na wosusuw sɛ wo ara na wode wo ho, enti wopɛ sɛ wo ara wutumi yɛ nea wopɛ a, me nua, hunu sɛ atɛnbuo wɔ hɔ. Ɔsɛ ebedu mmere bi no, yɛn nyinaa bɛkɔ akopue Onyankopɔn anaasɛ Kristo atɛnbuo adwa no anim, na sɛ nea wo, obiara de ne nipadua yɛe no, sɛ woyɛɛ papa oo, sɛ woyɛɛ bɔne oo, wobɛkɔ akobu w'akontaa. Me nua dɔfo, Ɛnnɛ dɛ yɛ ɔdom berɛ ma wo, ɛnnɛ dɛ yɛ nkwagyeɛ da ma wo. Mɛmpirim w'akoma, na mɛnka sɛ, Deɛn ɛ ɛ nsɛm na ababaawa yi ɔte hɔ yi a ɔkekakeka yi? Na mmom fa asɛm no a ɛreba no, na asɛm no a wobɛfa no, na woabɔ abrabɔ a ɛyɛ kronkron ne tenenee, na nneɛma bi a ɛyɛ fi ne nkekaeɛ a wode keka wo nipadua a ɛyɛ Onyankopɔn asɔrda no, yiyi saa nneɛma no nyinaa firi wo mu, na sɛ woyɛ saa a, Wobɛnya nkwagyeɛ ama wo kra Hallelujah Ɛnɛ yɛ ɔdom berɛ Mɛnka sɛ oh ma me mmɔ me life Afei na meyɛ eh teenage Anaasɛ oh afei na meyɛ meyɛ young girl Ma me mmɔ berɛ a me pɛ eh Mebɛnyin a na masakyera m'adwene Me nua wonnim da a Yesu Kristo reba Biribiara kyerɛ sɛ ne mmaeɛ no abɛn Biribiara kyerɛ sɛ Y'agyenkwa no ne mmaeɛ no abɛn Biribiara kyerɛ sɛ ɛnkyɛ na waba Even sɛ ɔmmaeɛ mpo na sɛ wokɔda na woansɔre a, me nua, anoyie bɛn na wode bɛkɔ akɔgyina wɔ n'atɛmbuo agua no anim? Ɛno nti na menam yɛn Awurade Yesu Kristo so metu wo fo sɛ, Yi nneɛma biara a ɛmfra firi wo ho. Adeɛ biara a ɛde wo bɛkɔ ɔsɛeɛ mu no, ɛ, me nua dɔfo, gyae. A, ɛ, adeɛ biara a wohwɛ a ɛde wo bɛkɔ ɔsɛeɛ mu no, pa wo ho akyi firi ho. Da biara, first no na meka sɛ, eh, Tama mentee krɔnkrɔnyɛ abrabɔ no, me sei, na Europe a yɛwɔ yi a awɔ bebrebe yi, na yɛbɛgyae trousers hyɛ yi, nti mɛyɛ dɛn? Na meka hyɛ Kristo Yesu din animuonyam sɛ, Tama na mehyɛ trousers no na me te awɔ nka ankasa ankasa ankasa ba nyame adom a me yii me te kronkroyɛ ne tene ne yɛ abrabɔ a me gyae trousers ne hyɛ no me nua dɔfo me nam kora me nte awɔ me nte awɔ nso tama na me hyɛ trousers no me te sɛ awɔ de me a me yɛ mu nyinaa wɔ so ɛno nti no mɛnka sɛ eh, wɛda ne yɛ eh, different Ɛ anaasɛ wɛda no ye sɛ sisi ara mpo deɛ me me de wɛda no koraa kaa me ka no kwa me ka no kwa ɛsiane sɛ Ghana koraa no anaasɛ Africa a awia abɔ wɔ hɔ no ɔ still no obiara rehyɛ trousers no ɛsiane sɛ ɛyɛ adeɛ ɔbɔnefoɔ no de aba sɛ ɔpɛ sɛ ɔtwe akra de ma ne ho Me nua dɔfoɔ mɛ mɛ mɛngyaa wo ho mu mma ɔbɔnefoɔ no hunu sɛ nipadua yi ɛnkyɛ ɛbɛbubu anaasɛ ɛbɛsɛe akɔ asase ase. na mmom wo kra no a ɛwɔ wo mu no, ɛno na ɛrekɔ akɔgyina Onyankopɔn anim. Ɛnnɛ da yi, mekamfo Yesu Kristo ama wo. Sɛ wobɛtie na woayɛ asɛm yi a, me nua dɔfo, wobɛnya nkwagyeɛ ama wo kra. Mɛmfa no sɛ asɛm bi, asɛm, asɛm bɛn na sista yi reka yi. Mɛmfa no sɛ, adɛn, me, me, me, mebɔ makeup a, ɛna ɛno nso ɛyɛ dɛn? Anaasɛ meka lipstick a, ɛyɛ dɛn? Me nua dɔfo, sɛ Onyankopɔn bue w'ani na woahu baabi a saa nneɛma no fi ba a, anka wonam a, w'ankasa wode wo nsa bɛgu wo ti, na woaka sɛ, Awurade, gye me. Ɛno nti no, ɛnnɛ da yi Awurade de N'asɛm aba sɛ sakra w'adwene firi saa nneɛma no ho, na ɛnkyɛ na Waba. Ɛ, me nua dɔfo, ɛnkyɛ na Yesu Kristo aba. Yi saa efi nneɛma no nyinaa firi wo ho, Ɔse yɛmfa yɛn nipadua nsi hɔ sɛ afɔdeɛ a ɛte aseɛ ɛma Awurade. Ɔse yɛ yɛn nipadua yɛ ɔno Nyankopɔn asɔredan dea. Ɛnneɛ na sɛ Onyankopɔn asɔredan yɛ kronkron deɛ a, ɛnneɛ anaasɛ asɔredan a yɛ yɛhunu wɔ abɔnten no yɛde buo ma no deɛ a, hunu sɛ wo nipadua yi yɛ Nyame asɔredan, hu sɛ akonta bi wɔ hɔ ma wo. Ɛno nti sakra w'adwene firi ho. Da biara a meka sɛ, Wokɔ estate agent foɔ hɔ na akɔ rɛnte ɛdan a, wontumi nka sɛ ɛdɔɔ no ani hwɛ a sei nti wodane no akɔ aha sei, no. Wontumi nka sɛ, pɛ adeɛ a wɔbɛtumi ayɛ sɛ bi a wɔbɛka sɛ wɔn a wɔasiesie mu ama wo. Mpo deɛ wɔasiesie mu ama wo no, ɛsɛ sɛ wohwɛ sɛ wobɛhwɛ so kamakama ɛfiri sɛ wɔde ma wo a, akyɛ a ɛbɛyɛ three months wɔbɛsan aba Sɛ ɔmo ba bɛhwɛ baabi a ɔmo de ama wo sɛ woayɛ hɔ, ɛhɔ te sɛ deɛ ɔmo de maa wo no anaa? Onipa adeɛ a wayɛ mpo no, hwɛ n'ani wɔ saa ade korɔ no ho, na Onyankopɔn a wahome ne nkwa home agu wo mu no, ɔno na ɔmmu nea nea wode wo nipadua bɛyɛ ho akonta anaa? Me nua dɔfo, ɛnnɛ yɛ ɔdom berɛ mma wo, Ɛnnɛ yɛ nkwagyeɛ da ma wo. Mɛmpire mo akoma na mɛnka sɛ, 'Deɛn na ababaawa yi ka yi? Na mmom fa Yesu Kristo, na wofa Yesu Kristo sɛ wo kra Agyenkwa a, me nua dɔfo, wo ankasa wobɛhu wɔ wo mu sɛ saa nneɛma no, Nyame bɛbue wo honhom ani na woahu sɛ saa nneɛma no, saa na ɛtwe wo akɔ ɔsɛeɛ mu. Ɛnnɛ da yi Awurade de asɛm yi ama me. Sɛ memfa mbrɛ wo sɛ sakra w'adwen fi abrabɔ bi a wobɔ mu, nsanom a wowɔ mu a wɔatɔ mu ntentan, adwaman bi a woda mu a wonte kasa, korɔno adwuma bi a woyɛ, ɛy ntorɔ ne nneɛma a ɛnkeka ho ɛkeka ho a woyɛ a ɛno nti no wo feel sɛ woa wo ne woa no. Ɛnnɛ Awurade asɛm sɛ sakra w'adwen, ɛsiane sɛ ne mma yɛ no abɛn. Ɔteɛɛ frɛɛ no sɛ, Mmere nni hɔ mma wo. Mmere biara nni hɔ mma. Ɛnnɛ na ɛyɛ ɔdom bere mma wo. Ɛno nti sɛ wobɛpirim, wo, wompirim w'akoma, na sɛ wobɛbrɛ w'akoma ase, sɛ wobɛbubu w'akoma ama Asɛm yi anaasɛ Nyame Asɛm yi a ɛreba wo nkyɛn yi, na woagye Yesu Kristo adi, na woapa wo ho akyi afiri abrabɔ su biara a wowɔ mu mu a, me nua dɔfo, wobɛnya nkwagyeɛ ama wo kra. Ɛnnɛ da yi, Awurade asɛm a ɔse yɛn nyinaa, anaasɛ memfa mbrɛ wo ni. Me meka no, meyɛ me deɛ ho adwuma. Ɛnyɛ sɛ meka ara na maka no kɛkɛ. Mehwɛ me nkwagyeɛ so yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me nso mɛtutu m'anammɔn asi Awurade me Nyankopɔn anammɔn mu, na mabɔ abrabɔ kronkron, na mabɔ abrabɔ tenenee, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Awurade yɛn Nyankopɔn yi ne ho adi a Me ne no bɛbom akodi dɛ. Saa ara nso na mekamfo Yesu Kristo ama wo sɛ wo nso fa Yesu Kristo yɛ wo kra ne w'agyenkwa na nkwagyeɛ bɛyɛ wo dea. Ɛnnɛ da yi Nyame asomdwie nka wo wɔ Yesu Kristo din mu. Awurade nhyira asɛm yi so na ɛnnɛ da yi wotie asɛm yi a asɛm no mu tumi no mmoa wo na yiyi nneɛma biara a ɛmfra fi wo nipadua ho gu na nante wɔ krɔnkrɔnyɛ ne treneeyɛ mu. Bible sɛ, Adagya na yɛde baeɛ, na adagya nso na yɛbɛsan akɔ. Na hu sɛ adagya no a yɛde bɛkɔ no, atɛmmuo bi wɔ hɔ saa adagya no mu. Enti bɔ mmɔden sɛ nnɛ, ɛfiri nnɛ rekɔ yi, wobɛyiyi nneɛma a ɛmfra biara afiri wo mu, na woabɔ abrabɔ krɔnkrɔn ama yɛn Awurade Yesu Kristo, na nkwagyeɛ bɛyɛ wo dea. Amen. Mpakyɛw, yɛbɔ mpaeɛ. Meda wo ase, me kra dɔfo papa Yesu Kristo, wo a woadi nkonim ama yɛn. Ɛnnɛ da yi, Awurade, wode w'asɛm aba. Me mpaebɔ ne gya, me mpaebɔ ne sɛ, ɔkra biara a otie asɛm yi, Yehowa, ma w'asɛm no ngu asase pa mu wɔ n'akoma mu. Ma no mfa w'asɛm yi na ɔnante wɔ w'asɛm no mu. Ma no nyi, boa no na onyi nneɛma bi a ɛmfra biara mfi ne ho ngu, na ɔmfa ne nipadua nsi hɔ sɛ afɔdeɛ a Ɛte ase ɛma wo Kristo Yesu, na sɛ woyi w'anuonyam adi a, Awurade woabɛfa yɛn nyinaa de wo akɔ wo tenabea kronkron hɔ. Wo tumi adeɛ nyinaa yɛ Awurade woasɛm sɛ wo mpɛ sɛ ɔkra biara bɛyera. Ɛno nti sɛ ɛyɛ ɛyɛ Awurade wo maa asɛm yi baeɛ no, Awurade na kyerɛ sɛ botae bi wɔ hɔ a wo nam wo tumi ahoɔden so de bɛgye ɛdɔm de ama wo ho. Awurade ma woasɛm ɛnduru baabi biara Na Awurade, wɔn a wɔbɛte biara no, wɔmfa adwemmo foforɔ ne akomamuteɛ nnye w'asɛm, na sɛ woyi w'anuonyam adi a, Awurade, yɛn nyinaa ne wo abom adi dɛ wɔ sorosoro. Yɛhyɛ wo animuonyam, yɛkorɔn wo din, yɛyɛ wo kɛse, sɛ woatie, wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu na yɛbɔ mpaeɛ. Amen. Me anuanom adɔfo, yɛda Nyame ase. Megye di sɛ asɛm yi, wontie no kwaakwa, na mmom efi nnɛ rekɔ yi, wobɛbɔ abrabɔ a ɛsɛ, wobɛbɔ abrabɔ a ɛfata, esiane sɛ Yesu Kristo mma yɛn abɛn. Ɛnkyɛ na wayi ne ho adi, ɛnkyɛ na Yesu Kristo aba. Ɛsɛ sɛ me ne wo mmienu yɛbɔ abrabɔ a ɛsɛ, yɛde yɛn nipadua si hɔ sɛ afɔre a ɛte ase, na oyi n'anuonyam adi a, yɛn nso ne no abom akɔdi dɛ wɔ sorosoro hɔ. Ɛnnɛ da yi, Nyame asomdwoeɛ nka wo, na ɛfiri nnɛ kɔ yi, Awurade mma wo mmɔ abrabɔ fo kronkron ne abrabɔ tenenee mma Ɔno Awurade, na ade biara a ɛwɔ wo ho a ɛbɛtwe wo akɔ ɔsɛe mu no, Nyame Honhom Kronkron a ɛwɔ yɛn mu no ɔnkyerɛ wo kwan na yi wo ho firi ho na woanya nkwagyeɛ ama wo kra. Nyame asomdwoeɛ nka mo nyinaa ɛwɔ Yesu Kristo din no mu. Ɛyɛ mo nuabaa Mrs. Elizabeth Bediako. Nyame nka mo ho ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Amen. Amen.